Ýutub mirasym kanaly. Onuň ol pul söýen bile dawalaram ol şol etýär ekendä ony şo ýerik baryp ýamanlap bir zat edip mundan üzülişjek bolýar ekendä şony elinden aldyrjak bolýar eken şo senediň ýönezen etýänligini bilýär eken ol şeý diýip welin onam bu duşaga gelinlerinden soň adamlar aý şuňňal zat boldy bir ýerli halk bilen Garpy şaýmaly bolduk Alla gorazy ýöne päwü bolansoň dursa öňümizde gaýa ýaly bolup dur bolmasara gaçaňdan ýerik gaçsaňam münüp bolanak ol halkyň öňünde durur ýaly dälä we bir päwü ýolbarsam bolsa muň gorkjak zady ýok how diýşip oturyp gürrüň edişýämişinler onsoň bu düýekeşleň içinde Tejendenem gelip düýeleriniň şikes alany Bir oňatsa bolýança diýip, bir oňa-muňa düýelerine seretdirýändir-de, O nähili päwügiň börenak müstäwi bende. Nämäýdi ony beýdip öwýäňiz, nähili adam. Şonyňyz-a öýüňi wägirderin-em diýipdir diýip. Banja çala barmyş-da. O-how, nädip wägirtjek ony. A sen wägirtseň bolýa-da saňa, şeýle hawa bolýa diýip bolsa. Gorja deli şeý diýýä weli, gorja deli. Hatara örýän bir inerden gurdeleri eline alyp urdy diýýär şeýdip, jedelleşdiler diýýär. Gijäňem bir wagty diýýär. Onsoň diýýär, Bar, pälwany çagyryp geliň diýdi diýýär. Ýa pälwany çagyryp geldi bolup girdi gapydan-da, Baý, nämäň jedelini etdiň, howw bilýär diýýär-de ben. Howw, näme beýtdiň diýjän zat ýok diýýär. Baý, nämäň jedelini etdiň, howw diýýär diýýär. Aý, şoglan seni wägirtjek diýýä-diýýä. Be, o nähili üýtgeşik oglan-aý diýýä-diýýä olam. Azaryna-da däl-le oňa. Neme görüp dur oňat diýýä. Ýaňky. Görenden indi jedel edensiň diýýä, bir zat etjek bolýamyşyn-da. Daş çykypdyr-da diýýä. Daşdaky öýdäki hyzmat edip ýören adamlar şu. Gaty şatyr kel tapyp beriň maňa diýipdir diýýär. Bir görülmedik şatyr kel tapyp beriň maňa diýip. A şatyr kel o zamanda näme adamlaň ýary kel äri. Keliň iň ýuwaşjasy köpriň şanynda ýatyp düýäni ürküzer diýýär-dä türkmen aga. Şu keller ady ýaman bolýan bolmaly-la. Şeýdip ýaňky aý bir şammy kel diýip bir şatyryň birini alyp ketipdirler. Gelipdir ýaňky welin muň ile salamlaşypdyr-da, sen diýipdir ýaşuly şu bir adam bar şuny bir arkasyna hopba bolup Wägirtýäň welin, saýlap alan iki sany öwejiňi saňa berýän diýipdir. Şuny wägirtsem bolýar diýipdir. Päwini neneňk diýýär-de oň. Ýöne bir adam indi arkasyny hopba walla wägirt, iki öwejiň berýän. Ömründe şu wagta çenli otuz ýaşanam bolsa gapysynda aýagyny güýlüp damak çalyp mal öldüreni ýadyna düşenak diýýär bende. İki öweç berjek diýipdir, ol bor aga diýip dur diýýär daýaň. Onsoň hemme ýerde, häzirem şeýledir welin, pylan ýerden geçseň, Şaýlygelin bar, aý, arwah bar, jyn bar diýip, bir her obada bir gaty erbet gorkulýan ýer bar-da. Biziňem şu Jarmyzyň boýunda şu ýigrimi ýedinji ýyla çenli ýedi sany degirmen, suw degirmeni işläp dur eken. Iki sanysam goşa degirmen, dokuz degirmen eken. Şuň bir degirmen Ýarty depäň aňyrsynda bir degirmenimiz bardy. Bizem gördük ony, işleýärdi şo degirmen. Soň-soňlaram işledi. Şondan ununy çykaryp bolan adamlar gün dogýança, ullakan adamlaram şo ýarty depäň gapdalyndan geçip gaýtmalydyr. Geçip gaýdybilýän adam ýok. Üýşüp bäş-alty bolsalaram, Aý, bolýar-aý, ertir gidäýeliňiz diýşip, adamlar Şu gije şo ýaly depäň ýanyna geçýän adam ýok-da, aýal-a däl, erkegiň gürrüňi. Men diýen adamlaram üýşüp jemlenselerem, aý, gaty gorkuzdan-a adamlaryň badalyndan şeýle. Birinden Heý, şuňňaly ýer barmy obaňyzda? Ýaňky näme, goňşy oturan oba ahyry, Tejen diýilýär. Bir Tejen duşak, bir toý ýasy, bir zat meňzeş. Hawa, bar diýipdirler. Ynha, şu ýaly depäň ýanyna. Indi ýaňky içerik giripdir-de, Pälwan diýipdir, şu ýarty depäň ýanyndan biz aňyrsyna baryp düşürýäs. Şuň deňinden bärsine gygyrman, gorkman pyýada öräp geçse bolýar diýipdir. Men utulýan diýipdir. Gygyrsa-da baýaga sen utulýaň diýipdir. Bolýar. Indi muň ses-üýni ýok, ýaňky keli bir ketginiň şagynda geçilýän ýoluň bir ketginiň düýbünde ýaňkyny gizläpdirler. Indi deňiňden bir adam geçer ýekeje özi welin arkasyna hopba gygyrdy hopba ol arwah-jyn molla diýip ýanka öýler ýaly tabşyryp durur bu kişi köwüşden başga kellesinde zat ýok diýer adam. Aý onnoň Päwa aganyň paýtunyny aňyrdan gidilýän başga ýol bar. Paýtunyny ertip düşüripdirler welin Ol çynamy adyny öçen-ak Aruham sagdyr, bu saglar diýip hiňlenip gelýärmiş-de, lepbik-lepbik edip. Men-de şeýdip gelýämiş görüp, indi tomaşaçylaram aňyrajykda gizlenişip durmy şunda. Aý, bu kelin deňine gelip, deňesinden geçendir-dä Alla diýip ýaňky kelin yrlap arkasyna hopba bolup, uly jyn Aruh bolup gygyryp arkasyna hopba bolup durdy ýaly. Hopba bolup duruber ýaňky päwagada Sütjeniň gulpugyny alsaň, ömrütünçä saňa hyzmat edýär diýip gürrüň bar-da, biziň aralam o wagt. Oňam kellesine şo gelip durdy, indi şuň gulpugyny aljak bolýamyş, indi elini uzadyp diýýä, arkasynyň çermeginiň ýanlaryndan elini uzadyp, şeýdip kellesiň ýanyna gelýämiş welin, Ýalpyldap duran kelleýä-de şu eli sypyrylyp gaýdýamyşyn, äleý, ömrüm-ä bir jyn duşdy, diýen meň bagtyma kel bolaýsyn. Şu ýaňkyň diýýä, şeýdip her gezek şeýdende bütin hamy kellesine düşüp, köne deşiň diýýä egniniň ýanyna gelipdir diýýä, bagýa. Kellesi ýa papak ýaly bolup dur, öňünde syýa hamlar, şu arkalaryň hamy öňünde papak ýaly bolup. Aý bir iki sapar şeý, üçünji gezek şeýdende tanapdyr diýýär, käýinýämiş-de, ömrümde bir jyn duşdaý, bu bagtyma myňňam kel bolaýşy. Aý, Pälwan kaka men şammy kelow dur-aý. Pälwan kaka dur. Arkasyndan düşüpdir welin, hamy çekilipdi, aýaklary, ökjesi Syrtyna elini süpür, aýagy ýazylan aga diýip, hamy dartyryp, kelle süýşüripdir, şeýle Pälwan kaka aýak gybyllalak diýip, ýat, eli bilen basyp, ýeňsesinden basyp, ökjelerini çekip goýberdi. Bir wagyryp, aýak üstünde durdy diýýär. Mirasym kanaly. Aý, bende diýýär, şol üçin Muny şeýtdiň diýip diýäýenki baýja çaladan soňra ýokuş görenakmyşda hiç zady. Aý bir bir hili keýpi nem adam diýerler, soh adam diýer şeýdip.